Amatuko makaerire, korwa chinsemo chiria chia Jogo ime ya Kisii Town, omosubati oyomo agatweresa omogano buna omwana omomura omwabo atamete akamotigera abana babere arendete nyomba. Bono akanya gotara-tara iga abana aba Egaichereria omwana oye omonene are kirasi isato, na akakara agake. Bono omwana aba agoikera oroseria abana eturungi ritakumi. Abana abwo naende ebare egeka, omong'ina naro orenge ense emo iga tu. Omong'ina oyio orore amaabera, nonya neturungi eyio gaki kaka, orosie, eya, nonya namatuko abere tegosareka. Abana baria bono yaikera omwana oyomonene mpaka agachaka koiba. Kwaroria? Akoiba akoenda obeka omwa, onye ne ritoke ria omonto, obeka aka agake ireko. Kaenda katu rito, omwana oria akaba bono oyomonene akaba aka nara koiba chinyeni chia abande, gagotengera omonto obande, omonto osiekire enyomba ochire oenda. Orore enchera ende yonsi otagora nonya neriomo, osoe nyomba oiba nonya nobooro, tari kende akoiba kenene kaka, renda ase engencho yenchara mama omwabo, sukuru, nonya nekero okomorigereria kaka ensemo yogoesabusia nomwana ore omorigereri. Kaka oraondoke. Abateba ng'a tana koibora.
Yaani nomwana ore very smart. Paka ogokumigwa ekero achete aye round ende eplot eye akumeti. Kaka kerogo keria egeke one seat atari goisana. Kai, iga aromoneto.
Amekula naende tiga ntebe minto omobere. Mosubati yagatama, mara akaenda Qatar, akaruka Qatar, akaenda gose Saudi Arabia, nini. Agacha akabatebia nkwagacha are nyuma, I hope you remember that story. Togateba ng'a onde bwensi oraigwe omosubati oyio ase are, atwakere esimi toteme kounderstand ng'a nase ki atamete korwa nka, agatiga abana boka atari kobaakanera efisi, bana abwo tari kobatomera ndagera, bana abwo tari kobagorera yanga. Bono Eantiamu abo gechandigete mosubati oiga arwarete ching'weno baria moinyorete, akarera ogoteba ng'a iga akorigia omosubati oyo aiche oyie abana baye gose abaire children's home. So today nanyorire esimi korwa sorry today nanyorire esimi korwa Nairobi. egoteba ng'a tiga ngo tiga ngo to egoteba ng'a omosubati oyio namanyekanete asa namanyire asare, nyango ndaigwe oyo ng'aki agoteba, halo.
Eeh ng'aki bwairire? Esimi nere kwang'akera nagotebi tiga bono ong'e robe rimanye gogoakera. Timaeti gose nwanche gototeebia amarieta ao ritang'ani, onye kogwancha.
Yaya amarieta atokoraya tiga. Okay, sawa.
Bono. Ee, ehe. Story nere aye abana abwo kware korabakiria ake nari toraigwe omogano. Ee, bono ngosoka ntiga abana. Ee, bera ase gete iga ase riogi ritaino.

Bono omosubati oyo nigo amenyete omochie okorokwa Nairobi, mokure kwa Njenga, Embakasi Girls Secondary, ekero goikire abwo gochia Boye tari are gose gochia ase eploti amenyete. Ee, iga amenyete eploti y'omongwana okorokwa ng'a Stephen Nyamweya, Mm. nere ekiateka ase eploti eyio. Mm. Omosubati oyio twaramanyanire nere ase egeka ki'e omwaka na emetienyi kadhaa, Mm. eh, naende omosubati oyio korwa okorora arwete Gulf emetienyi yabeire, kozi ekero nkorigereri, Mm. okorire emiaka ebere Nairobi full. nemetienyi, emiaka ebere ne ime, erio bono inche namomanyire korwa arwete Gulf. Bono omosubati oyo o, o, kwanza buna bono engaki nere atotetie naenda korora omwana esukuru, nagenda amatanga abe aba omwabo Marani, na ng'a naeta sobo, atotetie sobo Nyamira, Konate. Bono I wonder ekero nkorora estory yaye kominyoka social media eh, abana bakorera I was feeling ng'a yare gotoka ninche okay I'm single mother nime feel like ng'a twatesire abana baito vibaya sana. So, ekero narigereria, nanyora ng'a nkobeka ore na mbamaega aria because inche botuko na mogaso nkobande gonkogofuatiria, sometimes ekero mbwate eshirini yane nakutumianga. Bono ekero narigereria estory eye yandoma, naende narora ng'a nimanyete omosubati oyo mpaka ase amenyete, mpaka echo agochi nimanyete oo. So, narora mbuya mbakong'e. Onye monyore mokonyora enchera moche gose bairi baye gose antie yaye atire Nairobi motebi ng'a omosubati oyio oyio omenyete aa buna bono nomonto ogodiri nabasacha bamanyene sana. Kai.
Akare kemboi ng'o mogoteba nkemboi. Wiki teraera,
wiki teraera korwa aye tu chinkundi. Eh, nomonto ogochiesa, naende nomosubati ore omokora gekone, ogwesibigwa oka agwesibia amafuta akoyaka na aya amagori. So ekero nkorora achandete abana I feel like buna omokungu naki gaki nki giatori bono togochanda abana tobiarete. So eh, kaka sungura I know you very well, ne egasi eye toragechaka igoro gose toragechaka rero. Nyore kere enchera nere orakonekitie aba y'eanti eye yaye gose abayi. Kosi atotetie omoibori abwate noyomo omenyete Nairobi ase akoku ee ee ng'ina atotebetie akoroku Naomi. Na abana baye bamenyete ee ee agatotebia omosike omwabo naro ore Gulf otari gotoma besa otari gosapoti kende gionsi. Kwarorire? Bono, ekero nkonyora estory eye naende chus korwa ochiete amatanga ababe omwabo Mudaidza, enda nomonto okoimoka korwa ogenda nonye ne ewiki engima ototei nabana baye achiete korora. Bono konya embana ki akorora because ekero narora abana baria gwa meteseka ya kutosha. Iga are you sure nere oyio oyio oyio oyio oyio?
Yes! Even kaka tomorrow bono iga, obe kuna my sister osiretie omogaka oyo obwate stress. Nonde, even mambi oro Saturday, buya buya Saturday, ng'ende mpaka omoke mpaka noe nebichwa onyare gotaeta, nikutumie vile alivyo. Yes, nomonto omanyete mpaka egesieri kiaye. Chinkundi echi agetumwa isonde nechiaki?
Inche bono onye onyare kaka nachire nagontebirie ng'a I love you omoka aye ochire gose omonto endemu yaye ng'a oyachire gose nabe togotagorana. Kai tata. Lakini story kama echio inche tindi gochi nachifuatilia juu intu amo nara egasi yaye nokorigi mudogo mudogo eyio anyore akane enywe erent rende nerent ya goakana 1600. Yes. Bono chibe igo igo ko e- imbura agatebete ng'a ako ago eh, koreng'ana ne anti yaye goteba ng'a amotebetie ng'a agocha korwa katari omotienyi oyo gatano. Igo nkarachete?
Omosubati oyio buna nkogotebia inche omonyene, Mm. 2024 Mm. 2024 nari nachete Nairobi koru koru koru koru nari rende nachete nkamomanya bono omosubati oo 2025 engima noarenge Nairobi 2024 mokori omotienyi okane noare Nairobi. Kwaigure? Na korwa buna achete agakonecti guda oyo bakonecteti nere agasoa enyomba eyio noare tarasuka nchusi iga ataka go process eirane tinkomanya what happened ebinto biga failed na nyasaye nere tarairi goetera amariga ya abana abwo bakare korera merangu yaye teri miiya. Yes. Aye bono aye ndi estory yaito ndi kwayegochete.
Estory eye igo nanyebwati like one week bono gaki gose ti I think juu amatanga twatindeka last Friday. Bono narora omosubati atigete amoposteti okorokwa Ondieki pi family. Mm. Bono nari nacha goteba naki no tiga ngo nara omosubati otari orimanyete. Mm. Nateba tindi kobwati story ya mosubati oyo naroche eclip eke bosongo fights tiga ngombwati gochi bosongo eh, ntegerere bono na amatane ase eng'encho omanyete riria mobwate amatanga amaisugusu nomosubati otigetwe nomoke nabwate stress nimugakoe na accident anyore pilipili ya eroni emoriete omotu Kwararia, bono nari nachire goika, that is why naenda immediately na kogwakera, nigo nagwakera esimi nanyora okobitora, nateba no, tindi gogotiga mpaka riria oraire, nigo ngokorigia mpaka ase ngokonyora, nkoerese naki, napiga clap, mpaka ase ngokonyora, ngotebi ngaki, omosubati oyi nimaete ase are, if motagete, mambia omonto arine mpaka Nairobi, toumerane nere, arine egari ekomoika imara. Korwa ime ara, modirecti baka ase omosubati oyio agotoka ng'a Korogosho. Aye korwa ogwa chistory kwamoborire ng'a baba rende abana bakare gochandeka gusii Inche, nense. okay, inche, Mm. inche njaigete ase omosubati oyio nkang'anya korwa eside eyio. Mm. Tindamobori. Mm. Naende bono ekero ndoche story eye, I was like shocked inaki, gaki omosubati oyo ore goto, tintaeti kong'ainereria aro tindamobori. Mm. Naende bono naroromete ga onye ore ororire sto maybe tararora gose maybe ororire juu tari korwa online eh nateba gotaka got konya estory eye omosubati oyo oerese estory eturungi amatuko abere eki bono naki kiandomana enchera omwana oria are nateba nchera nere ndanyore abairi aba baye omonto atire nyuma bono atarachie gosoyia obwoba Agotiira moraika na irobi, inche moteebie baaba omonto mware korigia moaye nere eye, moaye nere eye, moganye bakache. Aye bere bono mwetiateka, bakomosubati oyio ache. Yes.
Ekwerende naye ontomere inbox y'enamba y'ekeateka eki kere ase amenyete.
Okay, ngokonyetomera ande, eh, nkonye ninyebwate, tiga ndore gose ntanyebwati, ngokorigeria immediately na koyetomera.

amekura ame nono ame chibondoa nomonto ore mpaka na tiga nonya ne chikiro chikare 150 yo nomonto Ewa. buprincheti oriste tibuya nonya ne risangu ritererete
anti aye nabo atebete ng'a ogwes- ogwesabora ogwesibia
noroche chiperfume abwate Mm. abwate erie risangu Mhm. na omonto okoroosia chibisio obwate bakaga tomato kaye enyomba, na omonto yaani gaki o edress nonya naye gokomorora nonya negekoro otabwate egekoro otabwate gagotacha nabo ogwancha ng'a mokomeheshimiwa yes. Sawa.
Buna bono omonto onde ntwomeanete nere agotaara, konya tindarora story eye, bono ekero nachete koyerora nka nabo nabeete strosed ng'aki bobe bono momanyete aye na ng'aki esurprise eye na nki eke bono nki eke kaka nkorera Yebo. bono nari naikarugorete chibundle ngoikaransa bono rero ekero narora oywo a- aposteti nigo onyore omochando gaki mosubati oria ensera yoka agopanga ise oragera buya agototebia abana baye ne esukuru bare omwana oyo are

Bosio batigete agacha Nairobi gaki akang'ea estori. Ekero ang'ea estori ngomotebia yaya omosubati oye namoroche asegete asegete onyore nere. Omanyete tokogenda tokanyorana rienya magokenyeru etabwati iuga.
Nkobaboria omonto mware korigisia omerenge ebucheri gaki ori nere Ngabatebia, Bono ntotigana are ase Katua, bono ndiringo, obuya mbarenge nomonto oo rende omwanachechi oo bw'efamiri. Korwa abwo yaani nabo abanto bagokonyana igo. Buna bono achaaka komiina naende baba akoruta rasta yaika enyonga nse, naende noria ogosimwa okogoro bw'eya k'amaguta naro akare gotereria okogoro, yaani keya gete mbore okorora ng'a inche omanyete konya amaete ma ebiso abo obakare chigavana, na ebiso abo no.

Bono kora iga, arigie anti yaye, nabo okobeka ekori eria ya nomo, moere esere, torore naki togokonyana, manya aye nomosacha naende nigosibete. By the way, nguna kogosabera onde ng'aki ase ogotacha bonya kogororoka, naende Nyasae akomentere emiaka, okonye baria bachandegete buna baria. Bono inche mpaka nateba iga ime yane, yaani yare gotoka ng'a moboke nonye emambi, rero chigari boigo agwatire Nairobi chire, nonye inche nare korwa asende, gaki ntabe nkobeka slippers eng'ao eng'ao, mbatebie ng'aki ribaga mokoenda atambe omosubati oyio nere oyo, bono nyuma ata mate gakonyora estori enkoro nkomoitera, naende namaete ng'a monto taiyo omaete estori yaye. Yooh.

Ee, nabo okomanya naki okomoteia, okomoteia aye momura omwabo Jaki, noo amenyete. Noma, ni bono aye ninkwegerie omonto gwakorire egasi emiaka goetano ikomi nakomanyire. Sawa, entomere enamba.
Sawa. Aye.
Wee! Eh, anyway, ah, story eye.